Salam mähriban gelin gyzlar bu gün size ine şu alty reňkden alaja örülişini görkezjek sebäbi gaýynenem elmydama şu alty reňkden etýärdi ol köplenç gök ýaşylyň ýerine gara ulanýardy Gaýynenemem, ejelerimiz, ejekelerimizden hem eşitýärdik. Garany gök, ýaşyly, gara reňk, goýy reňk hasap edilýär. Ak, sary, gyzyly bolsa açyk reňk hasap edilýär. Şonuň üçin hem ine şeýle açyk reňkler bilen goýy reňkleri aralaşdyryp örýärler. Haýsyny nirede haýsy açyk reňk bilen haýsy goýy reňki bile goýasyň gelse o öz islegiňe bagly. Ýöne esasy açyk reňk bilen goýy reňkleri dokma dokalanda-da başga işler edilende-de şeýle aralaşdyryp edilýär. Ak, gyzyl, sary bu reňklere açyk reňkler diýilýär. Ýaşyl, gök hem-de gara reňklere gara reňkler ýa-da e, goýy reňkler diýilýär. Onda mähriban gelin-gyzlar alajanyň örülişini size başdan-aýak başardygymça düşnükli edip görkezmäge çalşaýyn. Eger öwrenmek isleýän bolsaňyz, meň bilen galyň, Kanalyma agza boluň, laýk goýuň hem-de teswirlerde öz pikirleriňizi, islegleriňizi ýazyp, umuman meň bilen aragatnaşykda boluň. Bu alaja ýigrimi dört sapakdan örülýär, her elimizde on iki sapak bolýar. Başdan aýdyşymyz ýalam, alty sany dürli bolýar. Ilki wideoda görşüňiz ýaly, sapaklarymyzy, sapaklarymyzyň uzynlygyny taýýarlaýarys. Indi şu görnüşde. Indi uzynlygyny alýas. Indi şuny belleýäs. Indi öňki 6, indi şeýle 12 sapak boldy. Indi ýene bir aýla ýetirsek 24 sapak bolýar.

Ýüpi bäsine daňýas. Ýöne gaty daňmany şeýleräk etip goýman, ýa şuny ýaly men şu oturgyjy ulanýaryn. Siz özüňize nähili amatly ýer bolsa, käbiri aýaklaryna dakýala temençe zat bilen. Maňa şu oturgyç amatly bolýar. Ine, mähribanlar, ilki bilen örüp başlamak hak. Reňkleri yzygider goýmaly. Soňra bulaşmaz ýaly. Indi men ilki bilen akdan başlaýan. Agy çykyrdym. Agyň ýanyndan ak açyk reňk bolýar. Goýy reňkleň biri ýaşyl goýdum. Indi açyk reňkleň biri indi gyzyly goýaýly. Gyzyly goýdum. Indi goýy reňk gara, gök tapawudy ýok. Garany goýaýly. Indi garadan soň açyk reňk sary galdy. Saryny goýaýly, ondan soň-da gök galýar. Ine. Şu tertipde ýerleşdirdim. Ine indi reňkler häzir örüp başlamyza bulaşýar. Şonuň üçin men muny depderjigim bar, şoňa ýazyp alýan. Reňkleriň yzygiderligini. Ine birinji ak. Ak, ondan soň ýaşyl. Ondan soň gyzyl. Ondan soň gara. Ondan sonra sary hem-de gök. Ine özüme aňsat bolar ýaly şeýdip reňkleriň e, ýerleş ýerderligini belläp alýan. Ýüpi örmäge başlaýar. Ýigrimi öňki aýtşym ýaly ýigrimi dört her gapdalda on iki sapak. Esasy örülüş usuly bir ýüpiň iň çetindäki bir ýüpi alýas, ikisini basýas, ikisini galdyrýas, ikisini basýas, ikisini galdyrýas. Ine şu görnüşde örülýär. Ýöne reňkleriň ýerini çalyşmaly däl, yzygiderje örmeli. Ine ilki bilen akdan başlaýas, sag tarapdan başlaýas. Iki sany ýüpi basmaly. Ak himdiň yzyndaky gelýän ýaşuly basýas. Indi ýaşulyň, ýaşuly himdiň yzyndaky gelýän gyzylyň bir sapagyny galdyrýas. Iki sapak galdyrdyk. Indi iki sapak basmaly. Bu gyzyly himdi gyzylyň yzyndaky gelýän garany. Ondan soň iki sapak galdyrýas garany himdi saryny. Indi şonda reňkleri yzygider düzedip gitmeli. Ýerini çalyşmaly, sapaklar towlanmaly. Ine, ýene-de ikisini basdyk. Indi şlaň arasyndan ýaňky agy geçirip, çep elimizi alýas. Ine, çep elimizde ak aşak düşdi. Indi bu tarapdanam şu agy alýas. Edil öňki etişimiz ýaly, ýöne reňkleriň yzygiderligini ýalňyşmalýar. Ýaňky ýazyp goýan kagyzjygymyzy gözläp, häzir bir aýlanyp çykandan soňra Özi düzelýä. Başdan ýöne men şeýtýärin. Agy alýas, iki basýas, iki galdyrýas, iki basýas, iki galdyrýas. Iki basýas. Ine, reňkleriň yzygiderligini bulaşdyrmaly. Indi ikilenji tabak alamyza bir neme aňsadrak bolýa. Ne şeýle, şeýle. Şeýle bulaşyp dursa, kagyjygy gözleýän gyzylyň ýüzünden gara gelýä. Ne garany galdyrýas. Saryny basýas. Saryň ýüzünden gök gelýä. Gögi galdyrýas ine. Ne? Indi bu tarapam edil şon ýaly. Reňkleriň yzygiderligini kagyzjykdan gözleýäs, ýazyp goýanymyzdan. Hä, ýaşyldan soň gyzyl gelýär. bir gezek aýlanyp çykandan soňra özi düzelýär. Başdan başlarda kynrak. Ýaşyl başlaýar. Ýaşyl gyzyldan soň gara. Garadan soň sary. Sardan soň gök, ak. Diňe iki sapak galdyryp, iki sapak basyp, iki sapak galdyryp, iki sapak basyp. Ine şu tutan ýüfüňde ine şoň arasyndan geçirip geçirip indi şu tertipde örübermeli ine iň ýokarkyny şeý diýip geçirýän ine bir ýaşylam alýat ýaşyldan soň gyzyl gyzyl gara sary gök ak ine çetki içinden geçirýär.

Başdan kynrak bolýar, ýöne öwrenişseň gowy ile alsaň kyn däl mähribanlar, mähriban gelin gyzlar. Şeýle kyn zat däl. Gaty aňsat. Öde men pikirimçe peýdaly. Ýaplaklaryň gelşine görä indi mysal üçin şu ýaşyl şeýle etmeli. Gönje indi gelşi ýaly şonda tekejik zeýwaja bolar. Indi agam şeýle. Hersi öz ýerinde bolmaly. Muň ýerini çalyşmaly ýa şeýle. Çalyşsa bir neme bildirýä, bulaşýa. Ine bir gezek altı reňki bir gezek aýlanyp çykdyk. Ine öňki goýan ýerimde ak ýene-de ýokaryk çykdy başdan başlaýşymyz ýaly bir gezek aýlanyp çykdyk. Indi hemme reňkli görşüňiz ýaly düzüldi. Şuny bulaşdyrmaly, ine şeýle tutmaly. Şeýleje gönje ine şeýle tutjak bolmaly. Her reňk öz ýerinde bolsa, hem alajaňyz owadan bolar, hem-de bulaşmaz. Ýerleri çalyşsa, ýem towlanyp bulaşýar. Indi isleseňiz kagyzy gözläň, isleseňiz hökmanam däl. Belki öwrenýänçäňiz kynrak bolar, gözlemeli bolar, ýöne maňa mundan soňra geregi ýok. Ine reňkli hersi öz ýerli ýerinde görnüp dur.

Mähriban gelin-gyzlar, ýene-de bir zat aýdaýyn, şu ýüpi öreňizde ähli ýüpleriň inçe ýugylygy deň bolmaly. Ine, men şu taýda gögi, şu gök reňki täze aldym-da. Oň inçedigini bilmändirin, örüp başlamdan soňra bildim. Indi iki gezek ony hökman iki gatlamaly bolýar. Ine beýlekilerden inçe. Alaja tekizligini bozýar hem-de eýýäm alajada-da görnüp dur. Birneme inçeräkdigi bildirýär. Ine şoňa-da üns bermeli. Ine mähribanlar alajany örüp bolup gelýän Sapaklaryny näçe dogurlasaň-da, deňleseň-de, ahyrynda barybir şuny ýaly hemme sapaklar deň bolmaýar. Haýsy, haýsy bolmasa bir sapagy gutarsa, alajany bollum edamaly. Ahyrragam sapaklar gysgalana-da biraz kynrak bolýar. Ine, mähriban gelin-gyzlar alajany boldy däýsem-de bolýar. Indi mundan beýläk alajanyň gutarýan ýerini nätmeli, sökülmez ýaly nähili etmeli? Men häzir öz gaýynenemden öwrenen usulymy görkezeýin. Indi şu usulyda edýärin. Indi muny gaýynenemden öwrendim. Häzir men birneme aňsadrak usulyny görkezeýin. Indi hemmesini tikirjik edip elimize alýas. Indi içinden haýsam bolsa bir reňki alyp Ine şu görnüşde daşyndan aýlap başlaýar. Ýöne aýlaňyzy da habardar gibaja düşer ýaly etmeli. Inçeräk etjek bolsaň, iki gerek aýlaň, ýogsam üç gezek aýlaň. Men üç gezek aýladym. Ine. Indi bärden gözleýän e, gyzyldan soň haýsy reňk gelipdir? Gara gelipdir ine. Gyzyldan soň gara. Indi garany alýar. Galanam şu öňki gyzylyň başlan ýerräginden tekizräk düşer ýaly alýan. Oň yzyndan garany aýlaýan. Muny bir, iki, üç gezek aýlaýan. Ne, munam gaýym tutýar. Indi gözleýär, garadan soňra haýsy reňk? Sary. Ne, garadan soň sary gelipdir. Indi saryny alýas, onuň Şuny başlan ýerräginden almak üçin bärräkden çykarýas. Saryny alsak-da bolýar. Muny üç gezek aýlaýas. Bir, iki, üç. Indi sarydan soňra gök gelipdir. Gögümiz, ýaňky aýtşymyz ýaly, biraz inçeräk. Şonuň üçin ony üç dört üç dälde dört bäş gezek häzir göreýli. Bir iki üç kuturdy beýleki göz alaýyn. Dört gezek aýladym ine. Dört gezek ýitirili bolan ýaly. Indi gökden soňra ak gelipdir, agylýar. Indi şeýdip sapaklary e, birneme gysgalýança, gutarýança hem awadan bolýar, hem sökülmeýär. Hem sapaklaryň biderek gitmeýär. Şu görnüşde nagşy edibermeli. Bulam alaja. Indi akdan soňra ýaşyl. Indi ýaşyly üç gezek aýladym. Gyzyl eger bar bolsa, gutaran bolsa onda başga reňkleri edibermeli. Indi mundan üç gezek aýladym. Gyzyldan soňra gara. Ne gara gysgalypdyr, indi bol desemde bolýar. Şu taýda haýsy reňkden gutaran bolsa, şol reňkdäki sapagy alyp şu bilen gaýymlaýan. Mysal üçin, indi gyzyl reňkde gutardym, gyzyl reňkdäki sapagymy alýan. Iňňä sapýan. Gyzyl sapagy tapdym. Indi gaýymlanar ýaly şu daşyndan aýlaýan. Indi biraz aýlandan soňra da

Gaýçy bilen iki sarmaly. Ne mehriban gelin gyzlar. Ne oturan yerimi gaýtadan görkezeýin. Ne alajamy taýýar. Ne bärsin bolsa şeýdip söküp aýraýmaly. Hiç zat bolmaýar. Ne Mine mähribanlar indiki wideolarymda görüşýänçäk hoş sag boluň.